Ndaa! Ndi Vho Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Balelwa News. Mafhungo nga Rwetshidzwa Maremba. Ndo livhuwa. Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho wana uri dzhusi ya beṱiruṱi i ya fhungudza mutsiko wa malofha. Tsedzuluso i bvaho Yunivesithi ya Exeter yo bvisela khagala uri vhathu vhane vha nwa dzhusi luvhili nga vhege vha nga vhona mutsiko wavho wa malofha u tshi tsela fhasi. Ngudo yo shumisa datha ya vhaswa vha furaru ṱahe vha miṅwaha ya vhukati ha fumimalo na furaru na vhaaluwa vha furaru-rathi vha miṅwaha ya u bva kha furathi-sumbe u swika fu-sumbe-ṱahe. Bammbiri ya tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenale ya Free Radical Biology and Medicine. Cancer ndi tshiṅwe tsha zwivhangi zwihulwane zwa mpfu dza zwimange. Vhorasaintsi vha ri vho wana uri hu na u fana ha vhunzhi ha cancer dzi kwamaho zwimange na vhathu. Tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Science i ḓo vula munango wa u khwinisa dzilafho ḽa cancer kha zwifuwo na vhathu. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Wellcome Sanger Institute kha ḽa UK. Muṅwe wa matshudeni vhe vha avhelwa Ṱhanziela dza zwa Pfunzo vhege yo fhelaho, Hangandifhi Sipholy, mutshudeni wa PHD u bva Yunivesithi ya Venḓa, u ri o vha na khaedu ya masheleni fhedzi a sa laṱe fulufhelo, a isa phanḓa na ngudo dzawe. Kha ri pfe a tshi ṱalutshedza. Nda vha khou amba na Sipholy Hangandifhi. Ndo vha tou bva u graduater kha gudedzi ḽa University of Venḓa. ndo vha ndi kho ṅwala nga ha dzi ṱhoḓisiso dza zwine vhanna vha ṱangana nazwo musi vhafumakadzi vha vho ḓi hwala data collection sedza nga ndo dzi ita Yuropa ndi tshi khou dzhena kha University of Michael Marist University ine ya wanala kha shango ḽa Lithuania musi ndi tshi khou dzhena tshikolo . thaidzo dze nda ṱangana nadzo dzo ḓivha thaidzo dzo no tonga masheleni vhunga ndo vha ndi si na bazari kana funding mara hezwo a zwi ngo ita uri nṋe ndi nyame kana ndi drope out zwo to ṱuṱuwedza uri ndi fokhase ndi. ndi ndi u ita zwithu zwanga nga tshifhinga vhunga ndi tshi zwiḓivha zwa uri arali nda balelwa u ita zwithu zwanga nga tshifhinga ndi ḓo balelwa u redzhisṱara ṅwaha u tevhelaho vhunga ndi tshi ḓo vha ndi si nayo masheleni ende ndi dovha nda tikedza vhaswa vhanzhi vhane vha vha vha kha sia ḽo isa phanḓa na tshikolo uri konḓelelani ni songo tenda u nyamisiwa. Ende a hu na tshithu tsho no konḓa u konḓa mihumbulo yashu. Zwine nda nga ni ṱuṱuwedza khazwo ndi zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi tou ṱoḓa vhuḓi vhuḓiṋekedzi na u ḓi lugisela. Arali inwi muṋe na ḓivhudza zwa uri ni ḓo zwi kona, a hu na tsho no bala. nda nga nifha background yanga nṋe ndo aluwela kha vhupo ha mangwele hune hu vha hu si na ṱhuṱhuwedzo dzine ra nga ri dzi vha dzo ima nga uri iwe muṋe u to ḓi imisela wa ḓi vhudza ndo dzhena tshikolo sekondari ya ramabulana and then nda ya university of. Venḓa nda ita degree yanga kha Youth and Gender and Development and then nda kona u ya phanḓa nda isa nda ita honors ya psychology vhuya swikela zwino ndi tshi ita masters ya psychology ine ndo graduate khayo zwino ndi khou ita vhudokotela kha University of Medunsa ine ya vhidzwa pfhi Kgato Makgato University zwine zwa vha zwi khou ni sumbedza uri ni songo nyama itisani ende ni itisa nga maanḓa ende arali na ḓivha ni kho ḓi ṱoḓa thikhedzo ni nga ḓi kwama muhashi u ḓo ḓi ni thusa uri ni kone u amba na nṋe nda ndi ni thusa u ya ngo uya vhuya nga siṱadisi tshine na ḓovha ni kho ita tshone ndaa. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.